L-laptop ma tawhom li taqas uffiċċju ma għandek tiġi. Le għax moderni, moderni, moderni. Llum kollox. Kieku kelli ngħidlek xi ħaġa, forsi niġu saħdik. Insomma, da jiena nifhmu fuq di tal-mobile. X'aħna eżempju għandna da tablet. Dan huwa tablet tal-ex factor ta' Ben Kamil. Ta' Ben Kamil.
U da ħadd ma jmissuli, ħadd, ħadd ma jmissuli. Tiżommulu sa kemm ġejjin. Inħalli kemm kemm Għax qed ngħidlek, Diego. Kredibbli, jibdillek ħajtek kif tismijaw. Veru?
Ejsa forsi nirbħu.
Dave, saħna miċ-ċajt. Inti jimporta li ġuħdejk u tmess il-mobile ent imma inqabru duk ta' xi ħaġa sanderek joġbu. Sakemm ma tmessu li il-mobile jew kemm trid. Le, le, għotem fin-nofs inti. Xi li ħanamlu, inti ġieni għamil xi ċajta bit-telefon?

Eh. Irid ikun xi ħadd l-ewwel net li da taqbiżlu kemm jista' jkun malaj. Eh, dik l-isba. Kun naqa' eh. nervjuż.
Issa, l-idea di, mela, nafu li eżempju naħsib xi xaf fil-partit jista' jaqbad imur jagħmel ikla jenna fjom fuq 1000 euro eżempju. Minajr, u jiġi jitfaxilkom ek. Le, le, ma jistax. Kulli le, għanzi, jinti ta' kontra.
Idealment jikbor xaħat. Issa ħsibna f'din is-situazzjoni, mela ħanċemplu li xaħat tal-azla

Daħħal ta' int, għajdu tista' tispjegali x'inhi. Issa bdom imxu minn. Il-punti toħodhom għandek żewġ punti jekk iddermu żewġ minuti minn ma jaqbdek illi inti qed tagħmillu ċajta mhm. u ħatara il-ħin hemmhekk. Eh. Imbagħad eh. kull kelma ħażina li ġelu jgħid eh. ħantuk punti oħor ekstra. Issa importanti li tkun taf illi isma' mhux ċajta di. Daħat rebħek affarijiet li vera ħa tiġi bżonnhom illum. U ma biċċiet ta' indument u plastik eh. biex jekk tieħu x-xawer tal-imrar inti tkun motti. Eh. Tajjeb, il-min ħanamlu ċajta. Klim ħażin minn iktar. Ah, imma jirra taqbizlu forsi taqbizlu. Kieku laburist ngħidlek il-ġew demonografi.

Għajjat li Clyde id-dar ċentrali.
Għal xiex? Għax qed jagħmlu l-accounts. Ah. U ġi l-auditur u għan accountant għatna f'menu, jgħata barra bħalissa, u avukat għandi kun ġabu, ah. u għet jgħid li għandhom xirċevuti ta' xie ikliet, ah. u għet jisemmu li l-ek,

Qed iħawwad Ton. M'għandek m'għandix inkisbu lejn idejk. Ton, min tifdix forsi ma' xi ħadd u għedtilhom forsi bagħtek il-kap jew jew jew jew jew. Le, jitfaħħa fuq il-partit u Eh. mhux hekk. Jien għedtilhom tali le ta. Tista' jista' jista' jkellmek l-awditur forsi tispjegalu naqra? Għax ma jridx jemminni, ta jien għedtlu Toni mhux ta' dak it-tip.
Għaddih. Kellmu naqra, kellmu naqra. Hello Perit.
Minni jina nikkonfondi ma l-irċivuta qoddimna qed turi eh, propju lilek. Kif nistaw. Tista' tiġi sawt għad id-dar ċentrali int? Mela. Mela.
Tista' l-uffiċċju nagħmillek kafe li. Għan nistennew. Mela.
Ġiex, iwajdlu nsur avukat. Eh, hello, hello, Tony. Aw, Tony, tarafni?

Mela, issarraf il-punti li tirbaħ waqt il-programm dan u Sunday, punt tista' ġġib earplugs sabiex l-ebda ingredjent ma jidħollok f'idnejk, ok? Bi żewġ punti tista' ġġib pouch għall-mobile sabiex ma jixxarrablekx, bi tliet punti skufja għax-xagħar u finalment jekk kemm-il darba jkollok iktar minn erba' punti, li fil-każ tiegħek għandek, umbrella Biex tatti kollox, termini u kundizzjonijiet japplikaw. Dave, tista' tagħżel. U kemm għandi punti?
Għandek sitta, ġifieri tista' tmur għall-ikbar jew kellha tagħmel combination tal-affarijiet. Ġifieri pereżempju l-umbrella u tal-mobile. Le, l-umbrella sitt punti, ġifieri toħodha dik. Erba' ħej.
Fuq minn erba'.
Fuq minn erba' dik toħodhom lok kollha.